Crest Media TV. Iraka lyawe.

Kampita ninga chairman wekigombe kyabuhangwa obuhangwa bwa Ankole ekibiina eki nkatandika omuri Ankole kugaruraho emitwe yabanyankole Kwigurira emikura eri ey'abanyankore, ebizaano byabo, emyooga yaabo, emitwe, entwarize, enjwara, byona ebi abanyankore baabaire bakora bakubigaruraho ebyagyenzire ebi abajungu baatwire Nikyo kigendererwa eki kibiina eki. N'obu aha turiyo nitwetebeekanisa, nitubaasa kugira omu kukora ebirashatu na kimwe. Aba Texas, Country Home, izooba eryo. Hariyo abantu nibeeka emidaari abaatandikire kurwana aha buhango bwabo bwa Ankole. Hariyo abantu baine empaka z'okweshongora, okwevuga, okuteera entogoro. Hariyo ebizaano byona ebya Ankole z'okufukaana. Abanyankole babahakanire, baraasingye tubaheereze ebirabo. kandi twimitsye egyo myooga yaabo eyagyenzire, eizooba eryo tibyaaba twine ekintu kyoona ekyankore kyoona kwezirika nk'oku nkureeba oku nyezirikire, abakazi nabo bari aheezirika, nabo banyankore. Twine endingiri kuteera endingiri twine kuteera enanga twine engoma twine buri kintu kyona ekyankore ekyabaire kikorwa twine okurasa twineho kuteeka enjuba mbwenu ebyabanyankore byona babaire bakora ebyagyenzire bitakiri omu ninkore munonga tuka n'abaana baitu abari omu bihumuro ngu bareebe ebintu byabo ebi babaire bitwaza omu byankore

Nyowe nibanyeta Rwokaneshure Nathan owaitu ni Kyera sub county Shembabure district. Omu by'obuhangwa ebi ndikworeka ninga ebi ndikworeka abantu ninga ebi ndikwenda ngu abatarikubimanya babyegyereho aba kare. bakaba ku baabaire baba nibaza aha rugamba bakaba baba baine magaziini eki turikweta magaziini hati obunaku obu. Egi nibagyeta engangu nikwo baabagyeta. Ey'abarwana abaabaire nibaza aha ngamba eza kare ezi baabaire barwana. Egi niyo yaabaire ebaire magaziini egi. Aba kare bakaba babagirwaire bati. Bari aha rugamba harimu emyambi, eki nikyo kyaba ekibiika emyambi ninga eki turikweta amasasi hati obunaku obu. Akaba aine obuta buregire obu n'obundi hataregire, eki n'eky'okureberaho omurundi ogundi ninga shi makumi ashatu na kimwe yaaba aine obuta. nyine emyambi egyo. Hati ku yaabaire aihaho omwe omwambi, yaarasa, agaruka aihamu ogundi agwiha omu, agwiha omu ngango arasa. Orwo n'orugambo ku baabaire barwana aba kare. Kandi akaba aine engabo agikwitse ati agyekingiize, agikwatiire aha buta eyaabaire ekingire emyambi. Egi n'engango ei turikweta magaziini eyaabaire ebiika amasasi. Ninga shi emyambi y'okurwana orugamba. Kandi obu n'oburindi obu baabaire bajuguta bakaihamu omuriro nibaza kuhemba. Oru n'orurindi oru bakweta orurindi orukazi. Kandi oru n'orushaija orurikureeta omuriro kuruga aha aha rukazi oru. Ku baabaire baza kwihamu omuriro bagira bati, Oku nibakweta okujugu- kujuguta oburindi, kwihamu omuriro gw'okuhembesa. Obu nibabweta oburindi, oru n'orurindi orukazi, oru n'orurindi orushaija. Kandi eki n'ekikuubo eki nibakyeta ekikuubo eki baahindwiremu eityaazi erya hati. eki baabaire bakuubaho amacumu kugeeza nk'eri oku orikurireeba. Eki n'ekikuubo ky'okwezaho eicumu ry'omushaija rya nyine eka n'obu gaakuba amacumu agu abakama baabaire bakwata agu baabaire babatoizira bakaababa bageerize aha kikuubo eki. Kandi eicumu eri nitwekyera yaaryo, hati tiritwekyeire ahabw'okurigyezesa kworeka eky'okureeberaho, kworeka eky'okureeberaho bakaab aha, egi empohe ekaba neereebana n'egi, kwonka hati terikureebana. N'eky'okureeberaho, omurundi ogurikwija nainga shi aha izooba eryo, eicumu eri nainga agandi gariba gatwekyeire gye, egi empoha neereebana n'egi. Hati egi entwekere egi nibagyeta Nyangabakame, nikwo baabaire bagyeta. Aho omu butwekyerero nibaheeta omu mpoha, egi n'empoha egi. Ogu n'omuhunda, n'egi n'empoha y'omuhunda egi.

Ekindi hati egi enjwara egi niyo njwara ei abashaija baabaire bajwara kare batakajwaire mpare. Bakaababa bajwaire bati, beezirikire bati. Oku okwezirika oku nyezirikire nibakweta okureebanisa. Okureebanisa nikimanyisa ogu omutarizo n'ogu. n'ebi ebishokye kuba nibireebana bitakwataine nainga shi ebitanvuuri by'ekibaraaho. Eki n'ekibaraaho, ogu n'omwenda gw'enkuzi gwa nyineeka. N'engufiire ni nk'egi, niyo njwara ya kare ey'abaana nka imwe hati ei mutarikumanya.
Okwongyeraho, Egyo enjwara ekaba neereetera omubiri kuguma gutaine entaito. Mbwenu o- e- empare n'enantabuka tukoma hati oguma n'entaito omubiri gwawe guba gurikwitsya. Mbwenu ogu nootatsya emiyaga kandi ogume oshashaanikire kireetera omubiri gwawe kuguma gutebeekaine. Nambwenu nyowe ngira ngu endwara kuza kutukanyaho, nikwo kwekoma. Mbwenu ku twakuhiirwa twaguma nitujwara tuta? Abaana baitu twabakuza bajwaire bata? Kikaatureetera okwongyereyo okuhangaara omu nsi? Ningira ngu n'okwezirika oku, ahabw'okuba tikurikukwata nk'orukoba. Omuntu orikwezirika takurwara ntsigo, takurwara kansa, takwigarira nk'okushaagire omu nsi, ahabw'okuba emitsi ye neeguma ehuriire neekora gye etakomirwe. Etaine kwegizira obuzibu bwona omu njwara. Ekindi tiharikukanya kandi hakakanya yerwaneho, hakakanya ekituzi, ah, tibirikukanya ebyo ahabw'okuba omubiri gwawe niguba gwe- niguma nigwekunda noguma ori fresh. Nambwenu okwongyera aha njwara egi, omu myaka ye- omu myaka ey'enyima abashaho ninga shi aba- abatambi ab'emibazi egi ey'ekinyankore, ei baayetsire ey'ekinansi omu rurimi oruganda hakaba hatariho abarikuragurira amaani g'ekishaija gaizire hati ahabw'enjwara kuhinduka eya- ey'obuhangwa ey'abanyankore oku babajwara ahabw'okugira enkoba n'empare omuntu kusiiba ayekomire okishutami enda ekarengyera aha rukoba orukoba rukongyera rukakukwata emitsi ekasiisikara Obushaija bukahwa amaani, okaroha omwana muto naronda ebishaka by'okutamba obushaija, naronda amaani. Amaani omuntu ahangwa nago. Kwonka enjwara ekagashisha. N'obu nakurekyera aho ebindi ebiriyo ebyatsigara n'ebyo ebiro makumi ashatu na kimwe nk'ebirimu emibazi y'okutambira amagara g'abantu nangwa n'obu zakuba ente. Kagarama na rangi ya kashatu egyo yoona bambe niky'enkwanzi.
Amazina gangye niinye Tandeka David ndi omwene kyondo omwihwaabwe Itenwa oweitu ni Kiruhuura omuri Nkore. Nyowe ngira nti muzaire nakikando kakye rero nake nsha nikuruutsira omu nzi gumwe za Toyota edaamu omuri Ibesha eka Yita omuri Empingo ze Keshanga Kishangura na Yebare Yita Ebona Mbiho za Buragire Obwire bwa Ruhanga. Yego nikafonyera.
Enkiri ibiri kwereza ebigabiro ogwa Wamara mpurira iraka rya Mutaara Omushamba Ndegi nejugira omu rwo mbona akayanja ekaseeti keihegene nikikunda ibaare rigambe rya Kabajungu ikaraara nizenomba nitongyesa omushana gwayo niguziita ekya faaza n'entuutu tiraga omu kibuga omuka omuhango gw'okwihenda ry'entuuha rya munywani.

Nikataza n'enganzi ku ezi izooba nikyendeera ekibungo kyangwa ekyamagama gakemerera omu ntebe ekira omugongo naahura omuri gwa kacweka nigamba akabaare keera ka mukiika shiika mpinga nseeteera naaza aha bunyonyi naariisirira omugyera gwa nyamugyera gasheshera amaizi manu gaahaza eibumba nti bwenu tureebe eibumba kya kajuma kandi ekira aho nkaze nimbweza kubireeba bwanyima ebindi biriyo
Mbwenu obuhangwa bwaitu Obuhangwa bwaitu nibwo turimu hati, nibwo turikwenda ngu tuzaahurire n'abaana baitu babumanye oku bwabaire nibutamba, oku bwabaire bworoire bakama baabwo, oku baabaire bataine kuhemuka barugire omu kuhaburwa, eki baizire bakeeta n'abatazirungwe manya n'abakafiire. Ebyaitu ebyo baija baabijumirira nibabyeta ebikafiiri, kwonka hariho ebyabaire nibihabura. Hariho ebyakubaire bishemereire kujumirirwa, ebyabaire bitari birungi omuriitwe nangwa. Ahabw'okuba abantu boona tibakora ebishugaine paka. Mbwenu hati turiyo nituzaahura obuhangwa bwaitu tukamanya ngu bukabyamirwe.

Anti taine makuru, tiharimu nyineento, tiharimu ishenkazi, tiharimu mukuru we, ni ba anti. Yaaba ni bangahi? Yaaba ni makumi angahi? Mbwenu aho ekyo ki- kibyamire ebyaitu, kandi eki kibyamire kitaine makuru gaakyo. Mbwenu eki nikyo turikugira omu by'obuhangwa, kumanya ngu bukabyamirwa, kandi bukaba bwine ebi byabaire nibushoboorora. Ku aba ari shwenkazi yaawe, aba ari shwenkazi yaawe, omumanya ngu naazaarwa nasyo. Ku aba ari nyoko, oreme omanya ngu naazaarwa na nyoko. Waanyetegyereza? Azairwe na sho. Hariho owa ishento, hariho owa yabaire tatenkuru. Mbwenu oshoboorokyerwa. Mbwenu anti tikiine makuru. Tugiire kushanga twashanga ngu n'ekyabyamiire ebyaitu tikiine makuru. Mbwenu ba anti mukaaga noija noihamu ki? Mbwenu ba anko ikumi noija noihamu oha? Yaaba ni shweta, yaaba ni nyokorome okwayemu kwona. Mbwenu ebyo nibyo turikwendera ngu tworekye abaana baitu, tworekye obunaku obu ahabw'okuba abamwe abaana bakakurira omu mashomero, amashomero tigarikubihabura ahabw'okuba bikabyamirwa.
Waanyetegyereza?
Kyeyihaho okutsinda oku baabaire batsinda abaana oku baabaire batsinda baishentoobo, oku baabaire batsinda baishebo, oku baabaire batsinda baanyinarimubo, oku baabaire batsinda baanyinentoobo. Mbwenu ompuriire acwamu, nikyo kikutwisiise Kaimaani, gwe ow'eby'obuhangwa. Mbwenu niinyenda ngu oyete abanyankore, otagira ngu niitwe turikubimanya twenka. Ngaaha abanyankore bari omu maka omwo nibamanya obuzaariranwa bwabo n'okutukizaho. mbwenu twetane tutaburane. Nikyo kyanyemereza kugamba ekintu ekyo. Ogendere n'eizooba.
Wanyetegyereza?
Ee, ompuriire wampurire. Mbwenu ekyo nikyo turikugambira ekyo. Niinyenda ngu omuntu weena owaabaire omuhima nainga omunyankore oku ari kwona, yaaba noogamba Orukiga, yaaba noogamba rurimi ki, Yaaba ori Omunyarwanda, yaaba ori Omutooro, yaaba ori Omushongora, yaaba ori oku ori kwona, ahabw'okuba turi enganda nyingi. Mumpurire, hmm. nitwenda ngu buri muntu agarikye omu buhangwa bwe ahabw'okuba bukoorira baatataitwe na baatatenkuriitwe twashanga baine ensoni eki baana batiina aka hariho okuteera amabega omwana waija naanyeta ari omwishiki ngu baamuteera amabega kandi obwo baamucura yaakura naatiina ekibi Yaatiina na, na, yaakura naatiina ei- o- o- o- okutunama Ya- ya- ya- yaakura naatiina okujuma aba- abantu bariku- bamuzaire hati ekyo bukaba buri obuhabuzi kandi buri obuntu burungi mbwenu ekyo nikyo turikugyenderera mutagira ngu nituba turi aho twimuka omu maka gaitu twija kugamba ebi tutarareebire nainga ebi tutaratambire. Mbwenu obu byatambiire weena naakimanya, kandi ngu bukaba butamba obuhangwa bwaitu. Waanyetegyereza? Bukaba bwinemu ensobi ezaabaire ziri ensobi. Hati ezo nazo niziija kugambwa oraazigambe. Kwonka nyowe niimanya ngu ebyo byombi bikaba birimu. Hakaba harimu obuhangwa oburungi, hakaba harimu ebi abantu baabaire bagira, beitu si ekyo kigambwa. Omuntu owaakigamba atagyendereire, bakaba bamweta ow'oruhanga. Bakaba bamweta ow'oruhanga ngu akuriire omuri Ruhanga. Ngu shi ahabw'enki naagamba ati ekintu kukita omu maisho g'abantu kandi batakwenda kukihurira nk'ekyo? Ekigambo n'ekyawe Omwami Edward Kakiziba. Ruhanga noomanyisa eifo y'omugongo?
Ruhanga arikandimanyisa Obutagira buhabuzi, oku waakura nikwo okuzire kukurira eryo.
Eki bakweta eryo. Waanyetegyereza? Hati ekyo nikyo baabaire baija bakeeta Ruhanga. Ahabw'okuba ku orikuza omu Ruhanga omu taine ki orikukureeba, mbwenu nikyo barweteera Oruhanga, ti Ruhanga orw'omugongo, emigongo kuhikaana. Mbwenu akakurira omu bweshereko. Yabare munonga.
Ahabw'okuba to- Yayeshereka eby'obuhangwa.
yabare munonga Wa- wa- waaba ekigomba omu buhangwa bwawe obukuzaire Waakura ota.
Yabare munonga.
Mbwenu hati nikwo kwija kugambira eryo ahagati y'abantu. Hmm. Mbwenu ekyo nikyo turikwenda kugambira abaana baitu. Harimu ensobi nyingi ezi batahiremu hmm. batarikumanya amakuru nk'ekyo eki nagamba haruguru hmm. ekirikwetwa okutsinda ekirikwetwa anti anti taine makuru anti manya n'enkyebe ndebire bagira wakita omurwa omu bwambuka nyanja eh? Hati omwoga gwawe niguha omwani Mbwenu omwoga gwangye hmm. ndi omwefugi na buri omwe weena orikukimanya ndi omwefugi nohurira engaro ezagamba eh, ninzihurira ahabw'okuba bahikire hmm. ahabw'okuba nkefuga ekyo nashangire batataitu nibakora hmm. ekyo nashangire batatenkuritu nibakora eh, eh, ebyo ebintu bikaba bikorerwa aha magyenyi bikaba bikorwa mutarami bikaba bikorwa nibikunda kandi bikaba biine amakuru bikaba biinemu oburaguzi nambwenu abayeshongoire nka rwanda ariwe wayeshongoire kabaka mbwenu nka munyanya kakoohe owayeshongoire ensi egi eh, munyanya kakoohe naija kugambwa abamureebire ahabwokuba nyowe nkamugambirwa Mbwenu Rwanda ariwe ou ndikugamba nkazaanaho nawe. Waanyetegyereza? Nka- Nkashanga yankizire, kwonka naanyeta naamuhikira, naayega ebizaano ebyo, naija naazaanaho nawe. Waanyetegyereza? Mbwenu o- o- o- n- o- ku naatandikire nimpika omu nsi omu, naashanga ebi- ebizaano byacwekire, kwonka abaabaire nibabikunda baaguma nibanyongoonzya nibagyenda naanye, abantu baagamba ebigambo ebyabaire kandi niba- nibahakanisa ebyabo. Baakyeta oburare, baakyeta biiha. Nyombekire nyine eka yangye. Tata akagintsigira. Nkaguma na tata na maawe. Abarikukimanya nibakimanya. Mbwenu n'ahabw'ekyo naaguma ninyevuga kuhitsya obu barigireho bakamanya ngu okwevuga n'omwoga gw'obuhangwa bwaitu. Bagumizamu eky'omugamba kyabaho, eky'okutarama kyabaho. Nambwenu hati ni nk'omuzizo tikyakizaanwa kugira ngu mwatarama mwazaana bwasheesha.

Naaguma kyo ntakimanyire, naashaba Ruhanga owampaire. Tonyigurira ekintu kyankore, manya abambega nk'abazaani bange. Naahiirwa naatunga omwanya, naashangaho abantu bakuru abashemereire eby'obuhangwa bwabo.

Manya nkore nerira neshasha netonzya nerira neshasha tombuuza otetongyeza ki baitu netongyeza ebyo aizire hati entahiriza ezo ezi aizire hati ebijwara busha bikaija nkore Obwangane bukaija nkore ebyabaire nibitiimwa byona, ebyabizira bakabiziruura byona, nkore n'ekitongyeze ekyo. Manya omwana w'eka atakiri mwana, omushaija atakiri omushaija, obwita n'obwo bwizire nkore, nk'omukazi kwitiiba abaana. Nk'omwana ku ibyisheba Ka tobamba kaita kakuru Ebya nibizira bikaziruurwa byona Ekyo nkore nekitongyeza Ka twingane eyeizire nkore Ebishwara busha bikaija nkore Entahirizi zibairemu nyamwingi Nkore nesaas. Nkore yo bambe yo nesaas. Netonzya kandi nerra. Konka bambe kambagambire. Asha omwanya gw'okwita kurozaasya. Ezaahukire bambi. Nimureeba abashaija bakuru.

Yaazahuuka bambi ashunkore ezahuukire yoona nimureeba enjware yaafiire kwonka hati ekyamukyere bambi ezahuukire bambi teereitsire yeekazaasya bambi nkore bizahuukire ebintu bya nkore

Ndi owa minyinyi kandi owa ruganzu, ndi owa kuhindura kandi owa ruganzu, ndi omuteera aha ngoma karinga, nimwe barimu abairaguju mwena, tibanyankore nangwa nkankore, kwonka nkore yonkyeza byona.
Amaziina gangye ndi Jovah Iroko Busingye. Nanye ekyandeeta aha omu mwanya ogu, naija kugamba aha by'obuhangwa, naija kugamba aha by'obuhangwa, obuhangwa bwaitu bwa Ankole, na munonga eihanga ryaitu erya Kiruhuura eri, eri pre eri twagiziremu omutegyeki murungi president waitu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, nibyo naija kugambaho eby'obuhangwa, n'ebyatukoreire ebirungi ebyategyekyeise eihanga eri. Nyine emirimo ei ndikukora, ndi omuhingi ndi omu faama nimpinga oburo, ninshoza, ninkira kusha munonga omurimo gwangye n'okusha, ninsha oburo, nshoza esaano, esaano egyo nimba nimpakanisa eby'abajungu, ebyoma by'abajungu nimba nimpakanisa nintaana nabyo ahabw'okuba esaano y'obuhangwa nungi terikurwaza. Ninsana orubengo, nicecea abantu bari omu burungi reero kandi oburo obu ndikushusha niburuga omu mikono yangye nimbuhinga ndi faamu nangwa nimpingira enduuda itaano z'oburo, nahinga enduuda itaano z'ebihimba, nahinga emondi. Oka muzeeyi purezidenti akatwegyesa okukora eibara ekintu kyona, yaatugira ngu tutarigayo eitaka eri twine. Eitaka eri twine ryona turikoreremu buri kintu kyona nikihikamu. Mbwenu eitaka eri nyine mpingiremu oburo ndundi itaano, naahingamu ndundi itaano z'ebihimba. Nyinemu emiti y'ebijuma, ya vakedo n'emiyembe. Naabwe nikiri kirungi abantu kwija kundambura abo abu turikukora nabo ab'omwoga gwaitu ogu twakunda omu ihanga ryaitu rya Kiruhura. Kirungi baije bandambure bareebe ebi ndikukoresa emikono yangye, ndi omuntu orikufayo munonga. Kandi n'ekintu ekindi eki ndikukunda ninshaba Abanyakiruhura munkwase nshabire Purezidenti Museveni obuhangaazi. na first lady Janet Kataha ahabw'okuba Janet ogwo ou orikureeba n'omuntu w'omukozi munonga otarikushutama otarikuruha mbwenu turekye kushwaza Janet turekye kushwaza maama Janet omuntu orikukunda kukora munonga omu ihanga ryaitu rya Nyabusozi eri na Kiruhuura egi yoona Janet arikoreire munonga munonga, kokumanya Janet akozire ebintu by'okutangaaza amashomero goona. niwe arikukurira amashomero goona kandi aine obuvunaanizibwa bw'okurambura amashomero ago kureba abaana oku barikukora gye, kureba abaana oku barikushoma gye. Aine obuvunaanizibwa bw'amaani munonga munonga Fasiti Reedi Jeneti Kataahogo. Na munonga nyowe oriyo ningamba akankorera ekintu ky'amaani munonga, ei yaanyihire nimpa amanya, akashomesa abaana bangye. Abo abaana abarikureebeka gye munonga, naanye nk'obuhabuzi obu yampaire nigwo musingye ogu nyemereireho. Nteebirwe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okuhabura eihanga n'entunguuka ei atuteereireho. Twine Purezidenti Museveni eki atakoreire eihanga eri. Tumusiime, tumwebaze, tumushabire emyaka n'obuhangaazi na famire ye yoona. n'amahyo ga Uganda agatukuumire kandi agakuumire egi ihanga eri ahakuba Yoweri Kaguta Museveni ogu akatuhabura gye munonga yakora ebintu birungi munonga nimubireeba nibyegambirira enguudo azikozire, fakitori yaazombeka, yaayombeka amashomero. Yaatwombekyera amarwariro, efuuzi n'efaakazi yaitambira. Abo n'abantu abakozire eby'okutangaaza. Weena embibo nungi ezaara embibo nungi. Akaruga ari Amosi Kaguta, omuzaire murungi munonga owaatembire omu iguru omu ntebe wa Ruhanga. Naanye ninshaba okubeeshongoreraho ebyeshongoro byangye bibiri ebikwatiraine n'obuhangwa. ebirikwegyesa ahabw'okuba tukaba tushutama kare tuteerama na baatata abazaire baitu na munonga abagabe tuteerama nabo tubeshongorora tubazaanira nabo abazaire bareeba ngu tukuzire gye kandi twine obuhangwa burungi mbwenu ka mbeshongorireho ebyeshongoro bibiri nabyo omu biro ebyo.

Akaniiro omunda omu mashengyero ngaine ija reeba akaniiro akaniiro akaniiro niire naanye niire ija reeba akaniiro omunda omu mashengyero ngaine ija reeba akaniiro.

Egyo gavumenti ya Yoweri tugigambeho ahabw'ebirungi byona ebi etukoreire, ekombeka amashomero n'amarwariro byayamba Abanya-Uganda. Gavumenti ya Yoweri tugigambeho ahabw'ebirungi byona ebi etukoreire.

Gavumenti ya Yoweri tugigambeho ahabw'ebirungi byona ebi etukoreire, ekayamba n'amafuuzi n'amafakazi twagiire obusingye. Gavumenti ya Yoweri tugigambeho ahabw'ebirungi byona ebi etukoreire, eyombekyire amashomero n'amarwariro. byayamba abanyayuganda gavumenti ya yoweri tugigambeho ahabw'ebirungi byona ebi etukoreire eyombekyire abantu amashomero n'amarwariro byayamba abanyayuganda gavumenti ya yoweri tugigambeho ahabw'ebirungi byona ebi etukoreire Ekatuha n'omutambi yatutambira twakiira ezo ndwara mbwenu kwogyera omutegyeki murungi omu ihanga omuhimba niinyenda kuhimba omutegyeki murungi Yoweri Kaguta Museveni eki akoreire ihanga eri niinyenda kumuhimba buri omwe amanye omugasho ogu yaakozire omu ihanga eri tweyongyere kumuhimbisa n'okumusiima n'ebi akozire byona.

Naareeba byanshobera, ogwo omushaija aha Rwandare ntayaarugyera omwabo buremeezi akaija kurwanira nkore. Hweza Yaweh okarwana Iyabare, hweza Yaweh okarwana Yabare mwine Kaguta. Obu nkwatire embundu yangye obu ngume ninkimbiya, ninteera aha rutindo nteere embarara mashaka.

Ako kamotoka ako butanga aha mutwe kaine ebendera obu ninsiima Nyamuhanga omwana nikandwanaho Hweza Yahwera okarwana yabare Hweza Yahwera okarwana yabare mwine kaguta Nareeba byanshobera ogwo mushaija arwandare ntayarugire omwaabo oburemeezi akaija kurwanira nkore.

Omwaka ogu omukoro gw'eby'obuhangwa niinyebembera abeeshongozi, abazaani turiyo nitutebeekanisiza kimwe kandi naanye ndi omweshongozi ninsiima ahabw'obuhangwa bwaitu bw'ensi yaitu ya Ankore na Bwiraguju yoona. Ahabw'okuba hariho ebirungi ebyabaire biri birungi munonga ebitureebire nk'abuhangwa ebi twasigikiseho amaisho gaitu tukabinaga kandi ebyabaire nibitutambira nk'eminyeeto nk'omu bunaku obu turimu twabirugaho. Mbwenu nibyo turikwenda ngu tusiyaamure bitugirire omugasho ahabw'okuba n'eby'omugasho. Mbwenu ebiro ashatu na kimwe mwizire kimwe twine okusiima abataaha nibagambirira obuhangwa twine okworeka emyoga abeshongozi abarikurasha abarikwevuga abarikucumita enziga egyo yoona n'emyoga y'obuhangwa eyaabaire ekora omu buhangwa mbwenu mwije mubyereebire n'ebintu byanyu ka bwanyu n'ebyaitu mwije omu biro ebi, mwena nimbeetera kimwe mwije obuhangwa niburungi ahabw'okuba nibagira ngu waaba otakumanya ei orugire n'ei orikuza nayo nooba otakuhamanya mbwenu murekye tugaruze amaisho enyima tureebe ei turugire ebyabaire birinzire baatata enkuru itwe bikabahangaaza bakahitsya emyaka